Central Lairam Longtlai in Dalairam Times min in nan kut kan in tlaih hna. Thawngnih kul ruk bau te zarhnihnak thawngthanhnak kan neih lai caah a dih dongh tiang rak ngai cio ding in kan in sawm hna. Thawngthanh tu Mang Ven Sung. Falam peng kahdohnak ah ralhrang zahnih leng an thi hlei ah a nung in sawm le leng tlaih an si. Islai ram Falam peng thlali chung kahdohnak ah ralhrang zahnih leng an thi i a nung in sawm le leng tlaih an si tiah theih a si. Kum thong hnih kuling ah sikpar thok khan Waibula le Falam, Taingen le Falam lam in aa thawhmi ralhrang thazang thongkhat hrawng cu Chin hriamtlai hna he kahdohnak ah ralhrang zahnih leng an thi hlei ah ralhrang zahnih sawm nga leng hliamtuar an um i a nung in sawmli leng tlei an si. Thonghni kul le nga sipar in thonghni kul le rupno hong tiang kahdohnak ah CNA, CBDF, CDF hna minung sawmli nak tlawm lo an nunak liam i minung za leng nih hliam an tuar. Hi kahdohnak ah ralhrang nih cunglei kahdohnak voi thonghni le zanga leng an tuah. Hi chungah Laimi mizapi inn, sianginn, biakinn, sii-inn hna sawmruknak tlawmlo a rawk i khua sawmthum hrawng ramtang ah an zam hna. Mizoram i a zammi zung kan auh hna lai tiah CNA ralbawi Solomon nih chim. Tulio Chinram hmunkhat ah ralkap tla dingin an rawt hna timi a um hnuah Chinlung media he biaruahnak ah Ralbawi Pu Solomon Thang Ding nih cun a zami hna hi leiba an ngei, Mizoram i a zami zong kan auh hna lai tiah thawhni kul ruk vaute hleihnih ah a chim. Chinland Government nih biakhiahmi khuakip in ralkap lak ding timi an kalpi cuahmah. Mi cheukhat cu ram caah kaa pe lai tiin a lutmi an um lio ah Cheukhat cu nulepa nih an zamter hna caah ralkap thazaang an i chap kho lai maw? Cun hi pawl hi tah hremnak pek an si lai maw? tiah biahalnak an tuah. CNA ralbawi Solomon Thang Ding nih cun a zami le rianṭuan a duh lomi chungkhar hna cu ram ṭhat tikah sangkhat te ah kan chiah te hna lai. Khuapi a si cun khuapi ah, khuate a si cun khuate ah, Hi hna chung hi miphun caah ram caah a ṭuan duh lo i a zaammi miphun an si tiah signboard kan tar lai i an chan chung an um lai. Mizoram ah a phan cia nan tam ko lai. Kei ka theihning ah India i lamrian ṭuanmi hna hi India dothlennak tuah lioah dothlennak tuah a duh lomi miphun an si. An rianṭuanmi khi innsek le lamṭuan lawng a si ko. Hi a zami hna chungkhar rian a ṭuan duh lomi zeihmanh aa tel duh lomi cu sangkhat kan pek te hna lai. Hi hna hi an sang min ah miphun le ram caah ṭuan a duh lomi sang ti an si lai. A zami hi leiba an ngei peng ko. An chan chung ralkap ṭuan ngah lo kum thum kha an ṭuan ko lai. Mizoram zami zong kan auh dih hna lai. Anmah tein a rami zong an um, tiah a chim. CDF-Hakha nih mitlung kal fung in tukmi kong ah fianternak an tuah. Chinland Defence Force Hakha nih a tlungkalmi mino hleithum voihnih cio le mino pathum voikhat cio fung in an tukmi hna kong ah kaphnih in tonnak kan ngei. Phung ning loin fung in kan in tuk hna caah kan palh kan ngaithiam u, tiah nawlnak kan tuah hna. A tuartu lei nih mah le mah karlak ah hi bantuk A can cu kan ngaih a chia ngaingai. Hmailei ralrinnak le midang nih an ton ve nakhnga lo tu ah cang ko seh law tiah a kan leh. Kuttlaihnak le thlacam ṭuinak he remdaihnak ser a si cang tiah fianternak an tuah. Chinland Defence Force Hakha nih cun thawngnih kul ruk vaute nisarih ah CDF-Hakha check gate hmunkhat ah gate hngaktu nih a tlungkalmi mino hleithum voihnih cio le mino pathum voikhat cio fung in an tukmi hna kong ah Kaphnih in tonnak kan ngei. Phungning loin fung in kan in tuk hna caah kan palh kan ngaithiam u tiah nawlnak kan tuah hna. A tuartu lei nih mah le mah karlak ah hi bantuk a can cu kan ngaih a chia ngaingai. Mah lei ralrinnak le midang nih an ton ve nakhnga lo tu ah cang ko seh law tiah a kan leh. Kuttlaihnak le thlacam ṭinak remdaihnak ser a si cang. CDF-Hakha cu ram le miphun luatnak caah a dirmi a si i mizapi nih an kan upat i an kan dirhkamh khawh nakhnga mizapi kan upat hna lai tiah phung zong kan i ṭial. Cucaah phung ning loin kan tuahmi a um ahcun mizapi nih ralṭha tein dawtnak he kan chim lengmang u. Ram le miphun luatnak caah ṭangṭi hna u sih tiah vaute hleihnih ah an thanh. Sangau Division Revenue and Settlement Officer cu Senior Revenue and Settlement Officer Land Revenue and Settlement Department nih ca a pek. Thawhnih kul le rukbau te ni ko ah Revenue and Settlement Officer Sangau Division cu Senior Revenue and Settlement Officer Land Revenue and Settlement Department Longtlai nih Sawkhut notice a pek. Pu A Zai Thanga, Senior Revenue and Settlement Officer, Land Revenue and Settlement Department Lawngtlai nih cun Sangau ram chungah phung kalh in refugee ralzaam sinah trade license na pek ti kan theih. Hihi Dalai Autonomous District Training Regulation Rules thawngnih pali phungbuarnak a si. Cucaah ralzaam sinah license na pekmi vialte la ṭhan dingin le zeiruangah phung loin license na peknak a ruang caṭial in na chimfian ding le nangmah hrimhrim muilang in Pu Aa Zai Thanga, Senior Revenue and Settlement Officer, Land Revenue and Settlement Department Lawngtlai sinah zarhkhat chungah report pe dingin theihter na si. Caan khiahmi chungah nai chimfian lo cun phung bantukin action lak a si lai, zei bia hmanh chimrel khawh a si lai lo, tiah Pu Aa Zai Thanga, Senior Revenue and Settlement Officer, Land Revenue and Settlement Department Lawngtlai nih ca a pek. Lawngtlai Zipeng nih khuapi chungah hngalh lomi an tam tiah chim. Thawngnih kul ruk vaute hlei khat, chawn suimilam pahra ah District Level Committee on Fair Prevention Lawngtlai tawlrelmi Awareness Program on Fair Prevention cu Video Hall, Sangau ah tuah a si i Lawngtlai Zipeng le Chairman, District Level Committee on Fair Prevention simi Pu Donny Lalruatsiangani a hmanpi hna hleiah Pu HC Lalengkima, EM, EFNCC le a dang LADC nih khuallian in a hmanpi hna. Lawngtlai Zipeng nih ramdangmi kongkau chim in harsatnak tongmi hna hi ṭha tein tuaktan a herh. Khuapi chungah aho si hngalh lo an tam tuk. Atu tein kan tuaktan in hmala ka si lo cun hmailei ah buainak ngan a um kho. District Administration le LADC lei nih hma an lak lengmang ko. Foreigner lut le chuak le chawhlehnak kongkau ah Siaha District he i bawm in standard operating procedure tuah cuahmah a si. Hihi kalpi zau a si lai tiah a chim. LADC ah CEM le EM nih an tlaih dingmi rian thanh. Thawngnih kul ruk vau te ni ko ah Lai Autonomous District Council LADC ah Chief Executive Member CEM le Executive Member EM hna nih an tlaih dingmi rian Pu Ke Lal Than Zara Executive Secretary LADC nih a thanh. LADC ah Congress le mnf i bawm in cozah sermi ah CEM le EM nih an tlaih dingmi rian hna cu Pu Si Lalsawmzuala, Chief Executive Member, a tlaihmi General Administration and Control Department, Finance and Accounts Department, Planning and Program Implementation Department, Public Works Department, Law and Judicial Department,

Cun Pu MC Lalbiakliana, Vice Chairman, Planning and Development Board, LADC nih Chief Executive Members cu Planning and Program Implementation Department, Public Works Department and Law and Judicial Department rian a bawmh lai. Henry Lalhmingmuana Lungtlai cu Chief Minister conglawmhnak pek a si. Myanmar ram Rakhine State in India ram Mizoram State Lawngtlai ah chawhletin a phanmi hna tangka philhmi petu

Purhlei kua zan suimilam pakua ah Lawngtlai Bazaar in Husop Hotel Assam Rifles camp pawng ah rakhain chawlet a thlah hna. Rakhain chawlet nih auto rickshaw ah beknak chungah tangka fang singhlei nga leng cu a philh. A ngeitu le hotel ngeitu hna lungrethei le vansang in an um lio ah auto rickshaw driver Henry Lalhmingmuana Lawngtlai Chui nih cun a passenger nih a philhmi cu hotel ah kir in a neitu pa sinah a rak pek ṭhan. Mizoram Chief Minister nih Arakan Army he kan i chawnh peng hlei ah harnak kan silhnak khat tiah a chim. Mizoram Chief Minister Pu Lalduhoma nih Kaladanmal Timodal Transit Transport Project KMMTTP in chawletnak fakpi in kalpi a si hi cozah theihpimi a si lo, tuah khawhmi ngaingai a um rih lo tiah a chim. Thong nih kul ruk vaute hleikhat ah House Leader Chief Minister Pu Lalduhom nih cun KMMTTP rawt umnak ram cu Myanmar cozah nih a uk lo. Arakan Army nawl ngeihnak tangah a um. Arakan Army he zung a herh ning in kan i chawm. Harsatnak a ummi hna zong kan silhnalh khat peng tiah a chim. Cun a peh rihmi cu Arakan Army zong nih KMMTTP rawt cu an hngahhlang ngai. KMMTTP on a si cun Mizoram a hnorsuan ngaingai caah i timhcia dingin Lunglei Waste Bialtupu Pi Lalhlimpuia chairman tangah Impact Study Team an dirh tiah a chim. Tulio KMTTP chawletnak fakpi in kalpimi hi phunglam tangah tuahmi a si lo, cozah zong nih a theihpi lo. Cu bantuk cun Lancaster Station, LCS, a um caah Impact Study report tuah a si hlan cu tuah khawhmi a um rih lo tiah a chim fawn. Mizoram Chief Minister nih cun Myanmar ram in KMTTP lampi zul in Lawngtlai ah milut an tam tuk hi kan tuak ngaingai ko. Milut tam tuk kham ding in Lawngtlai DC, SP, Assam Rifles le BSF hna lei ah NGO i bawm in a si khawh chung zuang a si lai tiah a chim. Khavial kha tutan thawng kan thanhmi cu a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm, hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.